Eena, inche naende gochara na Yeso as'omore, togosaba Omonene abe naintwe. Oyo nomorandia ogochi gokwana naintwe, agototebia togoteba Omonene asesenigwe, twachire as'obosio bwao tata, otosesenie. Ekiagera togosaba ase erita ria Yeso Kristo Omokonyi. Amina. Oyo mpe nang'e oyio Elder nang'e oyio okwana naintwe. Na oyo Peter ogochia go- go- kwana ase ekegusii, Nyasae abasesenie. ase ogoteba amina, togoteba Nyasaye noo are naintwe, otoeire obomoyo buya mono muya more, Nyasaye no omuya, tore moyo iga tobogete mbuya totebe mbuya mono, tosesenigwe, Nyasaye no omuya. Naende nao are amatuko onsi naintwe tomotogie Omonene, igo tosesenirie tokoba ase obosio bw'Omonene igare ero iga, gosaba amo na komotogia Omonene, ekiagera atoete rituko eri iga. na inche ngoteba mbuya mono ase okong'a ribaga gokwana na abana baye, eriegere ring'ana ng'achia gokwana riseseniwe korwa igoro, naende nagokire inde nka, ekiagera ere na omoyo omosigari omenyete isiko, gochia aria korwa. ogochia middle east, somalia naende chinse chiiri chinyinge chia chia chia chiabarabu. Lakini Nyasae omorentire oo iga rero ogokire omoika omonene oonye omoika omuya o Nyasae, nkomoa kera mbuya mono, nainwe montegerere, moe ase chidageka iga emerongo ebere, emerongo etato, moe nchi- chi- chidageka echi ne chinyinge iga tiga tobe amo. Tiga Omonene asesenigwe. Ntori abategereri bosa iga, ekero tokogenda gotegerera abanto baria bako ba- ba- ba- ba- be- be- bechibicha ba ase echitibi. Nari tokor- togotegerera dada abanto baria ba- ba- twa- twa- twanyagoseka, rero iga igo tore ase obosio bwa ye Nyasaye, tokomotogia na enkoro yaito na ebirengererio biaito bionsi pi, tiga bimorigererie, bimotogie ekiagera nere ogerete tori moyo. y'obomoyo bwaito nase engencho Yeso akwete akaboka korwa ase embeera, naki gekogera tore moyo iga rero. Baminto, obwanchani bwaye nogotokwera na kwagora tore moyo. Nyasae iga abwate esaba gekogera tore moyo rero iga, na ekia ebia esaba abwate rero iga, tiga tokore obwanchani bwaye, toitege tomo tomotogie, na komosaba kera rituko, komoimoki komotimokia erieta riaye igoro, Nere ekiagoteba ng'a baria baramwanche, na komotegerera, na gokora obwanchani bwaye, nababeke ase obosio bwaye, ekiagera ere nao are ase ekerogo keria gia Tata okoboko gw'okorio. Nyasae atokigwe ekio nakio egento ekenene, ase amang'ana aya iga ngochia gokwana nde amang'ana amarieta amake iga, nkabe nainche iga naende monyabera onye ngochia gokwana eriogi ng'a nariao. Esabato yane neye nere eyemo omotebia omonene, onye kore omogeni ase ekanisa eyere, igo ogo- okogokia ng'a nyasaye nomuya, ebiakorire ekanisa eye iga. Tobwate abanto abamanyete amang'ana ’Omonene, babwate obong'aini bw'omondari. Ekero okoboririe ribaga ria egari yao, onye terigokoora egasi yao gose otagete kogora egari. Nimanyete ng'a ning'o nkogenda ngochiera ase enyomba eye iga, ase ekanisa eye. Onye mbwate obokong'u bwe chibesa, ntagete konyora ogokonya, nabo nkogenda ase Apollo, Elda, na bagokoorokereria ng'a ng'ai okogenda na inki orakore ekero okonyeke. Naende iga abwate omobango omuya amanyete ng'a ng'ai ebesa egoe- eragokonye naende ng'ai inki orakore ekero okonyeke. Nagoteebie ebikaratasi ebi iga tokoegwa, chikaadi echi iga tokoegwa, ng'aki chiratokonye, rakini twanyora ng'a twebekire ase obokong'u amateni amange. ebinto ebikong'uga togokora ebinde twa- bia- twanyora ng'a biatobia nya biatoreteire obokong'u bw'amateni amange, nokwana. onye kobwate amang'ana aya yogotaka omoroya, abanto bwate abaroya igaa. Onye gotagete abanto bagoko bako bako bakobeka bakorokia buna ng'aki okobeka amaogo egere ya omochie orore ekero gose Omoyega mobwate ororekane buya, na abana mbare iga iga abaya, na omong'ina oyo ominto orarire okorokwa Kusheri, nero egasi yaye nabundisete abana amang'ana ayio. Onye gotagete omonto bagoso abanto bagotebia ba- bagosomia abana, Ntobwate abaalimu ime iga, buna Stanley, okoorokereria riria abana buna egento tobwenerete gokora, ekero bamenye bakore esukuru buya. Onye onye kogora echela, pastor oye oba noo are igaa igaa, Na abanto abanto mbare iga iga aba chielda chimanyete egasi ya ogokonya abande baria banyo bagote obokong'u bwa ase bwa bwa echela. Abanto bago bagogera twama twatara twata twa twata twaso twari twa twasoma. abande buna tokorandia iga, amang'ana aya akogenda isiko, ntobwate abana abaya sana basomete. Abateri abaya tobwate iga iga, iga tobwate abanto bagotera buya bagotogia Omonene, Brian nao ara iga, Gatonya. na abasae bare iga iga abake, na abao bare bagotera buya. Eye ne ekanisa ebwate abanto bare abakong'u, babwate obong'aini korwa ase Omonene, Bagogenda gokora egasi y'Omonene nobwanchani, na goikonya baria bonsi batagete ogokonya. Nyasae natoete esawadi y'ogokumia, aiga ase enyomba eye iga, kende gionsi getakeire, ntobwate omonto maiga oratokonye. na ekero obwate amatemo ng'a iga okogenda, iga okogenda ase Yeso kera kayio onye ekanisa eye tekogokonya ase abanto abo bonsi pi nakwanire. Tata oito ore igoro, goetera ase Yeso Kristo, natokonye nabo totagete kogenda ase are. Tiga nkobaga egento omobwekano oyomo ntega, ng'ai kare omoibo oria akogenda atagete kare omwana atagete kweng'enta ng'ai akogenda. ng'a oragokonye. Ng'ai okogenda ekero kwabutirwe egasi, naye tobwati ebesa okoragereria abanto bao ng'ai okogenda. Ng'ai okogenda ekero nyagitari agotebirie ng'a oborwaire obwate bore obokong'u, ng'ai ogochiera. Ng'ai ogoenda baminto, ng'ai togochia, ng'ai abaminto mokogenda ekero obwate obokong'u, ebinto biasinyi biakobeire ebinge, omotwe ogendererete goonchoka gochia iga na iga. osinyiirwe naki ogokora, ng'a ng'ogochiera obokong'u bore ase omochie oo, ebirengererio bire aye ebinge, ng'ai okogenda, ng'ai okogenda oyominto, goika togende ase Omonene, ekiagera nere omobuya oito. Ekero obokong'u bwachire obonge ng'ai tokogenda, buna bono ekero omogaka na omong'ina mokare go- go- go- gotigana, ng'ai ogoenda, nabo oratebe ng'a nabo okogenda ase aba- aba- aba- aba. baria egere bagosaberire baka- baka- bagasomia buna mogwenerete kwerenda, rakini Nyasaye na omuya, ekiagera nere okorwana ebiya ogotote ogotorwanerera bionsi. Ekanisa yaito ya seventh day, tokagete ng'a nabo tobwate eria amachibu, rakini Nyasaye nere obwate amachibu onsi. Magega amange eke intwe buna abanyene eke abage aba- abanyakanisa ntobwati machibo, amatuko ande ekiagera aya togokwana ase nyasae lakini nto togokwana ebinto tota totaka to- to- totamineti. Tokoenda ase yeso twabeka amarusia komosaba. Twamoteebia amatemo aito, amatemo onsi pi tobwate na obokong'u tobwate, twasaba ng'a atokonye, rakini okwegena gwaito kore ogosinini, ase ense eye iga tomenyete yoe ya obosomba, ng'o ogochiera. egento nkere kiomana, eke na egento kia ogokumia, eke na egento kia ogokumia. Abatamomanyeti Nyasae kienyeji. Abanto abatamomanyeti Nyasaye abanyene, nigo bagotema kogenda ase Nyasaye. Ekero ebinto biasinyire bionsi, mbari kogenda ase Nyasae ritang'ani, bakora agende kori ase chibinto chinchera ching'ao, oboringo oria, abanto baria bakong'aina ng'a nabo bamanyete ebinto bie ense eye. Lakini beba ng'a nare oyomo omanyete bionsi pi erio okorokwa gie Nyasaye. Rituko eri me endege inche yarenge oo yarigerereti niyoki. omogendi endege eye akeba ng'a gokuna ekioo keria kegwenerete gokonya endege etirimboke gocha nse, akeba, akagenda goonchokana igoro aria. Bakari, ekero baanto ba inse bakorigereria, endege teri gocha inse, bagateeba abanto ba- ba- bare barenge bari bare inse ye ekegwanda, bakagenderera kororo Koro- goko- go- korosia e- e- ekegwanda gionsi pi kebe tiyare ende gekogwa te bamanye ng'a inki gekogera etari gocha nse. Omogendi endege eria agateema gokora obong'aini bwonsi pi. aba- na abanto baria barenge imeo bonsi pi ba- baria bagakora egasi ase endege ime, bagacha- chaka obwo- na obwoba bakorera, bagasinywa ento bagoteba, bagatebia abanto bonsi barenge endege endege ime babeke amarwa onsi, babeke emetwe yabo onsi, mbarigereria igoro. abande bagachaka ebirero, abanto abange bagachaka gotwara obwoba, na ekero ende ekero omo- omogendi ende gatebete ng'a nkogenda engo tirimboka tore bono gochia inse. Ekero abatebi bo, agatebia abanto ng'a egene nyasaye ekiagera nere oratoire inse bono. Onye konyegenete nyasaye, morangeri bono iga egere totirimboke togende ekegwanda. Omonkwana okorokwa Charles akarika ekemo egetabu kegotebia abanto ng'a endegeka eyio ekagwa na onde taitiri. Na noonde tate, na abanyene abanyene nendege mbachieti goteba obokong'u bwonsi pi bwabete ase endege, ebatebete ng'a endege nabo yachete buya, ekagwa, abanto bonsi pi bagasoka buya. Ab- abanto bakaboria ng'a nki gekogera motakwana igoro yokombosaba twasabete? iga babwate obwoba bwogoteba ng'a abanto baria batari abakristo babase gotwara obokong'u ng'a tinyei ogosaba kwabo tari gwara kwagera bagwa buya bache ekegwanda nyasae yabanto ekiagera nomora omogendi ende ege nere okore egasi. Kwanya koba ase anga buna ayio. obwate obokong'u, ogokwana na Nyasaye, na ekero agokonyire kwateba ng'a tari Nyasaye ogera, na ebinto bie ense ebi biagera. Ekero ogokwana Nyasaye maiso marore, ebinto kende getari okomosaba ogosaba gocha ase are agokonye, korwa obokong'u obwate obonene, ekero obwate obokong'u obonene, gwateba Nyasaye nkonye. Erio Nyasae nkonye, Nyasae nkonye korwa ase emechando eye iga, toria gotebia tari tari omoga tari omogaka gose omong'ina gose omopasito oo, Nyasae ogotebia. Na ekero kwamotebirie agorusirie ase obokong'u. Gwamanya goteba ng'a egento kiagera giaye onye ntakora iga na iga na iga, narenge gocha gokonyeka korwa ase obokong'u obo iga. Kweba ng'a Nyasae nere ogera gwako gwa gwatoreka korwa ase obokong'u kwabwate. Nobisabe bono naki oratake gokora ebinto biago. Ase obomaene mbori ng'a Nyasae ore igoro nere okogera twabua esegi ende yonsi tobwate ase obogima bwaito. Tosome egetabu gia saburi, timanyeti ng'a obokong'u mboria obwate, okwechanda nkorokia obwate. egento mbwate nekemo obokong'u mbwate inche, igo ngoteba na ngoteba Nyasaye obomaene. Esaburi, esaburi emerongo ene, egetabu kia saburi. Emerongo ene, nkaganya Nyasae ase Nyasae na oboremu na okwe okwegena, akaigwa eme ebirero biane, akandusia ase emechando narenge mbwate emekong'u. Akabeeka amagoro aane ase egetare, na agankonya ngachaaka kogenderera gokora obwanchani bwaye. Yohana Jona Yohana Jona isato emerongo ebere na isato. Jona isato ebironga ebiunga emerongo etato na inye motoseseni Omonene. Jona akamosaba Omonene. Tata, ase, akamotebia, igo nkorera ase gocha ase ore ase engencho y'emechando yane, goetera ase ebinto emechando yane yonsi pi, kwanyigure ebirero biane. Na kwandusirie ase emechando yane yonsi, bono iga igo nde nobokong'u, chinchera chiane chionsi pi okwandusirie ororo, gwansibirie korwa emechando eye yonsi, inde ngoteba ng'a nindigererie eng'ana yao Ase obogima bwane bwabwonsi. Danieli nigo ogotonyoria eluga ya Nebukadirenesa, emerongo ebere na isano, ne ebungo emerongo ebere na kianda. Nebukadineso nabo amanyete ng'a goika aigere- aike- arigerere Nyasae amaiso na amaiso boronge, akaimokia amaiso aye gochia igoro, akaerusia enkoro yaye gochia ase Nyasae. Akamoteebia, Eye emechando yaye, twensi pi mwanyabanto, igo tobwate obokong'u, ekero tobwate obokong'u tokomoiranera Nyasaye, twamorigereria na komosaba atokonye korwa ase emechando yaito. Nyasae nere oratoe oboremu na ogosesenia, atokonye korwa ase emechando yaito yonsi. Emechando yao yonsi ebirengererio biaye ebi bikong'u, obwate, morentere Omonene, nere nakobuere esegi eyio. Kwanya koenda nyagetari ore omonto obekeire chimasini egere ekegera ta chimokomokonya egere abe moyo. Abanto bare ase more moyo ase eng'encho ya chimasi chima chimasini. Igo tore ase obogima bwaito goyetonga buna abanto babekeire chimasini agechigera totore moyo. Rakini Nyasaye oria gagototebi ng'aki more tigane gocha asinde, nimbobuere bionsi. Tore abagwe ekiagera Nyasaye nere omuya. Omoriki oyomo gagoteba. Egoteba ng'a twensi pi twaetire ase emechando oyomo ase obogima bwaito, lakini tiga tomanye ng'a tari intwe tokwenyarera, Nyasaye ogotonyarera. Emechando emenge egocha ase eng'encho tomenyete ase ense eye iga yomosunte. Akarigereria oyomo narigete egetabu eke ase kobwatekana ne emechando eye Elijah Hoffman niye agotoinyoria amang'ana aye onsi pi. Iga akamotiga akamobwatia Nyasaye ekero arenge omoke, agasoma esukuru amwegenete Nyasaye, akagenda gosoma igoro yomo yomate ogotera, ekero asoma agakora eyunivasita. akairana inka ekero akore esukuru, akaba omobwatani o nyasaye, agakora ende ekanisa, nyora tamanyete tasomete kobugia ebinto bia matera. Lakini iga akore iga ate iga iga abwatetie agatera buya, agachaka korika igoro amatera, Nyasaye iga agotobwera ekero tokomotiga aa toraye, Nyasaye na omotoria. Yeso nere omotoria oito. Nere ogotore ogotokonya, genda mosome ebuku y'Omonene, nere natorokererie buna togosoma. ekiagera amatera aye nabo agotoinyoria. Gwatia motera na gotera omonene, arorio omosaraba ase Yeso akwerete, naye nkarera ase Yeso. Na enkoro yane egachandeka, lakini nkamotooria nkamobwatia Omonene, nere agankonya. Amatera ayio. Igo yarigetwe goetera ase abanto banyorete ebinto biakorekanete ase obogima bwabo, bakanyora ng'a kende nkiarenge gokorekana onye tari Yeso ochete ase obogima bwabo. Abariki abwo bakamenya goteba okorika amotero oyio. Naho omoriki bw'amatera okorokwa Hoffman nere narigete ogotera oko, goika ntebie Yeso emechando yane, mosesenirie ekanisa eye iga. Igo mogoto to- etosesenirie, ekiagera ntobwate abatari abaya, Nyasaye tiga tomotebie emechando yaito, nere natobwere. Ogotera kogo ninga kogo nkobwate esaba. Ekero ekero narenge omokori egasi Pennsylvania, abanto abataka, nkaboria nobwate obokong'u, nobwate obokong'u bwa bwa botanyare gokoto konywa. nobwate obokong'u otanyare gokonywa etigane na Yeso nakobuere. Baria togokora chigasi. Tokang'ana tobwate ebinto bionsi, lakini ekero ebesa yaito ekoba enke, nigo tekoba akong'u. Ekero okoenda egasi nigo obwate egasi ne egasi yao nebwate nigo okonyora otebie okore eke na eke na eke na eke. Ekero okogenda ya- ya- ya- gwaikire egasi igo ogokoenda nyomba aria ase ogokora egasi goikaransa, ere ere buna aka buna are omosigari ekero akogenda ya nyomba aria, agoikaransa aria, ekero agake gokora egasi. iga abwate obokong'u, ekiagera abande baetegererete begenete ng'a ebinto bionsi mbamanyeti eki bagokora, rakini iga ere egasi enkong'u, rituko erimo akagenda akaya ase omosubati gete akamotebia nang'e egento togokora neke togokora eke na eke togokora ebinto ebi na ebi na ebi na ebi chidageka ikomi agontebereria ebinto togwenerete gokora akagenda nka ekero. ekero nacha naba rituko ria kabere ngocha obisi ya saa tano, nkanyora abanto mbagogete. saa tisa nkanyora ng'a ntete kogenda nkomoboria ng'a timanyeti. Akamanya goteba ng'a yokoria oria omosubati oria omotebetie ebinto bionsi pi taiyo osirire. oyo twarenge komoma igoro, ng'aki kiabete? Ateba ng'a keng'entete. Inki gekogera nkobatebie eke? Baminto, ntobwate abanto bago abanto more naye naye. Abanto bare naye bakonya kogoka, lakini tomanyeti egento bachandete ime yabo, ekiagera omosubati oyo nigo arenge omogoka omuya orenge gosomia buya, mambia yaye tacheti koba moya. Igo abwate obokong'u, agatebia ebinto biaye lakini tacheti goteba obokong'u abwate. Ntachieti koboria ng'a inki atagete gokora, inki enda akore. Alafu mani namanyete obokong'u bwaye, ekero engaki ya buna eye yabeire, inchwe ase Nyasaye, na Nyasaye nere bweka nere orakobuya ere bionsi. tokonyara gokora ebinto bionsi onye torentetie emechando yao ase Yeso Kristo. Abaibori moraiga, mwanchete abana baino. na mokogenda chima emari enke ase engencho ya okokoria gotaka okonya abana bao batware obogima obuya. Na Yeso ore igoro nere nabo are igo, agokora kende gionsi egere totware obogima obuya. Naki eki tokwenerete gokora buna abana b'Omonene, tiga twetigane, ekiagera Yeso nao aratagete gotobuera. Yeso, tiga ntebi Yeso emechando yane nere nankonye, nambuere bionsi pi, ebintanyare, tiga motigere Yeso. Baminto, oyio goika ntebi Yeso bionsi, emechando yane yonsi. Tinkonyaara emechando yane inche mbuyaka omonyene, ase emechando yane yonsi pi, nigo akombwera, nigo anyanchete naende nabo akonkonya bweka, goika motebi Yeso, motebi Yeso, tinkonyara emechando yane inche bweka omonyene, goika ntebi Yeso, Yeso bweka, Yeso nere orankone, Yeso bweka nere oranyare gonkonya, goika motebie emechando yane yonsi. Koba ndamotebia nancha nankonya. Goika amotebie Yeso, goika amotebie Yeso emechando yaye yonsi. Okwo na ogotera kwa ogokumi sana, ogotera kwega. Goika totebie Yeso, buna ere nagokonye, korarangerie Yeso, ere bweka nagokonye. Nki ndamoteberie Yeso emechando y'ane, Yeso bweka nere orambwoere bionsi. Bweka nache agokonye ekero kwamotigeire emechando yao yonsi pi, bweka nere orakonyarere bionsi.

Omanyete obomaene, omanyete obomaene, saba naende baroa ogoseseni gokwa ebinyasae ebiagokoreire bia ogokumia, okeme ase ekemo, okonyora nyasae agokonyire mono. Abaminte oye nyasae bwo omuya bwo obuya nao are naintwe iga iga. Rigereria gaiga ase more iga buna abana ba Nyasae, ekanisa eye, rigererania inwe ase inwe, konyana inwe ase inwe, na Yeso nabakonye egere mobue chise obokong'u bore ase ense eye, egere bweka omonyene nere orabaorokere buna mogo eki mogokora egere mwekonye monya gokora ebinto bire mamincha, ekiagera Omonene Tata ore igoro, nere bweka oratosesenie. Baminto, tiga kweyechanda, tigera Omonene bionsi pi. Ekero bwotagete ebinto bionsi bi gokorangeria omosigari. Rakini goika tomanye ng'a Nyasae bweka omonyene nere ogotobwera. Ekero otagete ko- kobarwa, toba tori kogenda ase omonto otamanyeti kobara, igo okogenda ase omonto omanyete kobara. Igo ekero otagete kende gionsi okogenda ase omonto oria omanyete ng'a oyo nanyare gonkonya, na Nyasaye na Yeso nere bweka oratobuere bionsi, nere obwate chinguru chiogotobuera bionsi, mwanyigwete? Egegochiera ase egoenda ase Nyasae. Nyasae iga abwate ebinto mwanyabanto atabwati. Goika tomotigere bweka nere oratonyarire. Ekero abana bagote abana baito bagotera ntobasa gotiga koira ebinto na amache buna na amacheso. Kende nkeiyo ntakore aye Nyasaye

Kende nkeyio Nyasae atatokorere, Nyasae iga are omuya, iga are bwe chinguru, naende bweka omonyene nere oratobuere bionsi. Ebinto abanto bande totagete gotegerera amang'ana ye ye ye ye chikombiuta ne chire ebinto ebinde. Nimanyete omonto nkorangeria inche, aye naye goika omanye ng'a goika Kende nkeiyo Nyasae atato- atanyare gotokorera, iga tokotobwera bionsi. Kende nkeiyo Nyasae atanyare gotokorera, kende nkeiyo Nyasae atanyare gokora, baminto ere etaka echidageka nka omanye emechando yago obwate, ere edageka nke ngararia emechando yago. emechando yao emekoro, ira chitageka obokong'u bwa- bwanyorire ekero okwegera engaki rigoro y'emechando obwate. omanye ng'a Nyasae oria omuya nigo are omoraai orakobuere bionsi, Nyasae nore naye, iga are bwogokumia, naende kende nkeiyo atagokonye Okogora etigana asare, buna nkoenda gokaransa iga tiga toinyore iga, Jeremia emerongo ebere na ibere, ebungo emerongo ebere, Jeremia emerongo etato na ibere. ebungo emerongo ebere na isano na emo na isano na ibere, eyio egotoinyoria ng'a nere ring'ana ri'omonene rigacha ase Jeremia rikomotebia, Inche Nyasae, Nyasae bw'ebinto bionsi. Kende nkeiyo kere egekong'u ase 'nde. Saburi emerongo emerongo emerongo etano na etato na kianda, erio toinyora, Igoro bwo Nyasae bwogokumia, Ee, okwegena kwao nao kore naintwe, egekoorokia obomaene, tiga moteebie Nyasae, goika tomoteebie Nyasae, ekiagera. nere omanyete obokong'u bwaito bwensi, nere orakore obwanchani bwaye ase obogima bwaito, ekero toba ababui ribaga tokogwa, nere oratokonye korwa ase obokong'u tobwate, amasabo aito onsi pi nere okora okoiraneria ase obomaene. Egakora okwegena okuya, amapasa oyomo gagoteba iga, iga rituki ogokumia, ekero togotebi Nyasaye ng'a ebinto mbirenga birakorekane ebi boronge. Ebinto ebiya bigokorekana ekero twatebirie Yeso emechando yaito yagotobwera, tiga totenderere gotebi Nyasaye obokong'u bwaito. nere natobuere bionsi. tiga tiga tosaba ogosaba okuya, na amasabo aito onsi pi tiga tonyabeka ase Nyasaye, na tonyarike ense, tomotebie Omonene, nere natobuere bionsi. Abana babwate obokong'u, na abagendererete konywa chinyasore na ebinto amarwa, Nyasae natobuere abarente ase enyomba yaye, ekiagera nere bweka ore ne chinguru, goika amotebi Yeso Kristo. Amen. Ntobwate ebinto tobwenerete gotebi Nyasae. nere omota omotang'ani, naende nere omobui, nere omokonya otonyarera bionsi. Nere bio nere obogokobuga. Na nabo egetung'a egekong'u kia emechando egakogeka eyio ekiagera nomobui. Tokonyara aye bweka ebinto biao onye tokobirenta ase Yeso. Igo ogotebia kwagenda ase abaringoria Ekero ogotebi ng'aki ogwekonya, tibakonyara gokonya, egento nkosoa nkogotebi bono iga, gete tebi Yeso, nere nakobwera, tebi Yeso nere nakobwera Yeso. Nere orakote orakobuere bionsi. Tebi Yeso, nere nakotorie korwa ase emechando emenge. Nimanyete gotamba egento ekeene ntari kobanyori na eke. Nyasae iga agocha asore, nyora kobwate obokong'u, nomanyete ng'a ekiagera kagera ache asore, nakoire ogokonya emechando yago yonsi, nobwanchani bwaye, atwanchete nonye nekero twarenge abanyabibe, kende gionsi pi onye gwakoreire Omonene, okwabeire, koramotige aiche ase ore nakoboere bionsi, tebwati kende gionsi kobua ng'a nki gwakorire ase ekanisa gose naki. Egasi yao nebikorwa biao bioka tebika eragere, kore etuko nasare, eki nakio egento ekenene, nere nache akobuere bionsi. Saburi emero emia eyemo na isato. Efungo naane egegoteba iga, Nyasae iga aro nomwanchwa ase tore mono, na korwa omochakano mpaka omoerio, iga aro iga atwanchete abaria tomoboete na gokora obwanchani bwaye. Ase igo, obwanchani nobonene bwa Nyasae igo bore egati yaito nere, Nyasae igo are omwanchi otwanchete. Goetera ase obwanchani bwaye naintwe, tokomobetereria agwanche, ebikone na ebikoru biao mbikogera okore akobuere, korende ekero ore etigane. Kende nkeyio orate okore, Nyasae agwanche mono kobua buna agwanchete bono, ekero egati yao iga etakeire ng'a aye bwetigane, egere omoe ribaga akoroe bionsi pi ebiatagete ase obogima bwao. Kiagera ere nomwanchi oito, okong'u obwate rero iga, abande tokorera buna ba tokorera oyo ominto seria osirire, ebinto ebinde totamanye nki akogera ebinto bigokorekana iga, tokomotigera. Ntobwati onye tobwati egasi nigo okonya korigia egasi amatuko amange, kwarigirie goetera chinchera chionsi, gwatebirie abanto bande bagokonye bakoe egasi, tebi Nyasaye nere orakoiborera emerangwa. Yaani okwarwarigwe gwachire nyagetari. Gwasenyire ogoenda nyare konyora omodaktari, ekiagera tobwati insurance, tebia Nyasaye. Abana bao babeire abakong'u chinyasore na bakore na amarwa, batebia Nyasaye, batebia Yeso. Eki nere bweka oratokonye, nere bweka oratoe bionsi, tore ase emechando nere bweka ore omobui. Omotuko oyo oire omogano agoteba bwabete aria arabia, abe mwaka themanini na mia elufu moja mia tisa themanini na nane. Abana b'omogaka oyomo bagachaka gokora ebinto bire mamincha y'oboibori, abaiboria, abana, omwana oyomo akaminyoka gochia esukuru, akanyora ng'a Embee ekaba enyinge, ekaiyeria chinyomba na emete, akaminyoka omwana oria tachieti konyora obomaene, ase ekero mbamanyete ng'a esukuru ya omwana oria niyo yarenge, ekero aika ororo. Akararigereria akarera, esukuru eria egatagorwa yonsi pi. Abaibori bateneine bakorera ng'a abana babo igo enyomba eria buna yasaretigwe, abana bande bakwereire ime aria. akabwata eh, akabwata achaka korusia e- eme- e- ama- amagena oko- okonyotua omogaka akamotebia nki oke okora Agateba, Ontagete kori- korora ndore na omwana one ntagete korora gose noe are. Samueli agasinywa goteba aga- achia gokanigwa, agateba yaya goika ndigie abana omwana one. Omoko omonto oria abanto aba ba omorero bagaika omocha bakamochia komorusia oo, agateba yaya na omwana one ntagete korigia. Abande bakamokania ngwo ngokwore. Samueli akagenda korusia amagena aria egere agende enyomba eria esukuru ime arore gose nanyora omwana oye. Akagenderera gokora amatuko abere amagima agotagete korigia agotema. Akamanya akaigwa omonto okorera, omwana ogoteba tata, akagaa chinguru akomoa riagachake ekanke iga, akarusia rigena erimo. Nomwana oria nabana bande bagasoka korwa ime aria, akabatebia, Soka gocha. Omwana oria akamokania, Yaya, tiga abana bande basoke kwansa. Agateba Bonsi pi nabana abaya, tiga basoke tibakwansa, na inche manye gosoka. Omwana oria agateba, natebia abana bonsi ng'a. Aye nao obotambe ogontebia ng'a nonyanchete, agasokia abana baria bonsi na omwana oria oye, emechando eria yonsi pi, ekarigererigwa bakanyora ng'a abana baria moyo bare. Omogaaka oyio eruete amatuko abere amoima, akonya kogusia omotoba o ring'ora ng'ora, abana baria bagasoka. Na Nyasae oria otoito iga atwanchete, nabo akorusia emechando yonsi pi ase obogima bwaito, egere atotoorie korwa ase obokong'u bwaito.

Matayo esaa na ibere kianda, ing'oo egati yaino, omwana arasabe omogati amoa rigena, atabe omogati amoa egento ekiao, ng'oo tamanyeti koo omwana oye ebinto ebiya. ng'aki Nyasae ore igoro ore omuya, ore ase abana baye barasabe, ora otabae egento baria bagosaba. Nyasae abasesenirie emechando yao na obokong'u bwaino, tiga tomotigere nere natobuere. Tiga Nyasae abasesenie, mbuya amo nabasesenie. Nobwate ebinto ebikong'u ase obogima bwao. Rigereria Yeso, emechando nere ase obogima bwao, tigara Yeso, Yeso nere omobui. Ebinto ebinge bire ase obogima bwaito tiga totigere Yeso Kristo. Obwate obokong'u. nobwate emechando emenge ase obogima bwao, nobwate ogwechanda okonge, Amen. Tiga torigereria ase Yeso kristo, tiga tomorigererie ase ase obogima bwaye, ebinto bie ense eye biga mbigende bike bikee, ekero tomorigereretie Yeso buna omoraai oito. Goika amoteebie Yeso, Ekiagera bweka omonyene nere oramboere bionsi. Amina. Sesenigwa, Nyasae abasesenie.